Hapasi pose upenyu paunongoramba uchiita zvaunoda. Dzimweni dzenguva unofunga kuzviuraya, asi aripo musiki anorwira upenyu hwevanhu. Haisi mhosva kuva nherera. Pese pawandoonera unoda kungotaura zvelove ngatimbotaura zvechikoro please. Zvinhu zvenge zvichindibatano zvawo ndichingokuona so uchingondiomesa unochondiomesa zvauri kuita
shoko rose ratiri kutaura apa riri kungotidzidzisa kuti isusu chinhu chimwe chete just one thing chinokwanisa kuseparata munhu ana mwari chivi ya ndicho chokwadi amai e, nekuti mukaongora chirei kuti magwaro matsvene ebhaibheri e, kuti munhu ukwanise kuti ugamuchire mambo kudenga

chii pane zvakasandika zvikaitika ndisipo here ruva asi hausi musoro uri kunzwa here mwana
hapana chinhu chinorwadza sekushayiwa mubereki wako anokutarisa
Akatorera mwana were? Tarisa yezvino mwana ane chirwere.

Eh, hama dzangu ndinotenda nebasa guru ramabata pakuviga baba ruvarashe namai ruvarashe tese hataitarisira kuti vangafe musi umwe chete vakavigwa musi mumwe chete wakadaro zvino ndinokutendai nekuti rufu murayiro wamwari zvisinei ndakuunganidzai imi semhuri yomuno mumusha kuti tironge kuti toita sei yana angachengete nherera yasara iyi yashaikirwa nababa namai yeruvarashe umwe chete asara ndiyani
ina hangu sechirikadzi handina wandogara naye ndanchiti dai ndiri ndaenda naro varasha jedu wakuna wochengeta nherera iyi kana uri wada kutora nherera iyi zvakanaka

ndikuzonzwa masoko ari kuti mwana avhiringisika womuchengetawo zvakanaka wogara naye zvakanaka hatidi kunzwa mamwe masoko kana wakoniwa kugara naye inini mbuya wacho ndinotora hangu ndichigara naye ndichiwa nekuti ndiri kurwadziwa nezvake ndichiri kuchema saka achiri kuda pakunyaradzwa achiri nenguva yekuda kunyaradzwa chaiko mama masoko tarirai mhuri yapera mwari we
jeni ndinofara nezvawaita enda unochengeta mwana uyu nesuwo semhuri tichakusapotawo tichikandawo patinenge tawana navo iyoyi imba iyi ndiyababa vake zvichabuda paimba ino iyi zvichauya kumwana iyeye iwe enda unomutsvagira nzvimbo yechikoro mwana aenderere mberi nechikoro chake wazvinzwa

Ita seiko zvaanzi. Apa ndada kutogadzira zvekubika ipapa. Aiwa pati zvandinoda kutaura nemi. Amai nini, mm. ava ndibamkuru venyu. Anonzi Peter. Dear. Ndichibonda yashanzi yangu namainini venyu. Okay. Anti munonyatsopedza zvepamati vangu ranyatsonzwisisa ini. Ndiye mvumo wangu. Okay, nice to meet you Uncle Peter. Ah, ah, ah. Haa ndafara ndinokuzivai bamukuru.
Aiwa pakanaka mainini. Saka musiri sei? Aiwa zviri nanazvo. Pazipana pamwari we panyanja usiye Pazipana iwe mwari wangu panyanja usiye Wakati ponderera
inochemwa naneko Wakati ponderera Iye mainini vanodii? ndiye mwana yatanzi yangu kuna mukotatainda ndakutogara naye panapa

Ana Chipo mune problem. Nei? Ah. Hamutiudzi zvine zvaitika munzvimbo. Muda kuti tisange tavhunza kuti muzotiudza kuti pane zviri kuitika. Ungo chimboda chinero. Zviuya kazvataona wanga uchifamba nazvo zvazvara. Oh, level riya. That girl. Ah.
ko zvimwe zvi so you are falling ah you ofuna kuti dress iri iri ini ndikada zvokutamba ka eh vana vana roni unovaziva vana roni havadi kuona zvinhu zvinywana sa atopinzwa atopinzwa class sivira cho ndinokupa iwe wosvitsa paya ah mwana ndamuda uyu ndichiri panokomuona soka mm. ndanoziya uyo akatumwa kuti auye kuzodana nini ha pane zvimwe zvaungada kuwedzerere paya eh. haukutapudzi paya handikutokusasa ha sirias ha inini handipedzera handipedzera ha
morning sir morning
kiron thank you sir
right wakomana ndapinda muno muofisi menyoni ndine nyaya mbishi iyi eh. pane foto yemwana mwana iye ari kuita missing saka nyaya iyi yakaripoterwa kwedu isusu saka yarifewa kwamuri iri muarea munharaunda menyima saka moona kuti nyaya iyi kai maibata nenzira chai chaiyo dokedhi riri kudiwa kunzi kwaripoti yacho nevakuru with in two days motomeka shuwa kuti munenge matoifambisa ndima yenyaya yabuda kwete kuzomuchekeresa fana handika saka ndikuda maresults acho either tomorrow Right saka within two days. Within two days vakomana nyaya dzevana dziri kunetsa. Vana vari kushaikwa. Saka munofanira kugara ona kuti mogara muri muarea mune vanhu kwete kugara mafungwa mumaoffice munofanira kutenderera muarea muchiona kuti vanhu vakachengetedzwa ndobasa renyu iroro. Everything is there. Every information.
Zvese information regarding this case yomwana munozviwana zviri mamu.

So mama shoko rose ratiri kutaura apa riri kungotidzidzisa kuti isusu chinhu chimwe chete just one thing chinokwanisa kuseparata munhu ana mwari chivi nekuti zvakataurwa mubhuku raromans zvikanzi vese vakatadza vakasasvika pakubwinya kwamwari
ya ndichokwadi mai

mushure meko jesu adzokera kudenga vakaungana pane imwe nzvimbo kunze mweya mutsvene wakaburuka pasoro pechi pamusoro pavo mweya mutsvene wakaburuka ipapo vanhu vakanga vari avo vakasvika pakukachamana kochita taka chiri chipi kunze rava iri simba semhepo asi unoti wavaparidzira evhangeri iye simon peter pachake unoti akaudza akati varume imi vejerusarema kuti mukwanise kuona kubwinya kwamwari neunobva kudenga munofanira kuti mati matendeuka chekutanga kutendeuka mobhabhatidzana jesu moregeregwa zvivi zvenyu mobva uchipiwa chimwe mutsvei
saka imi mama anga vane zvimwe here zvamanga musati manyatso kuti munzwisise tijekese tisati tabuda pane nyaya ndaawa muchitaura yemweya mutsvene mm. mweya mutsvene ndiwo andii ndichida mm-hmm. saka handizoti ndizowana mweya mutsvene uyu ndiye ndaita sei hanzi pane murume anonzi nicodemus mm. akaenda akanobvunza mubvunzo unofambirana newenyu uyu kuna mambo jesu asi mhinduro chete yavakamupa ndeyekuti ukareurura zvitema zvako zviri zvako wobhabhatidzwa nemvura nomweya uya mutsvene wamai vauya ndiko kuti ukwanise kuona chi umambo wekudenga nekuti iwo mweya pachawo mutsvene nokudaro unogara pane tsvina kusiya zvivi

kuti iye jesu kristu pachake mwana komana wamwari iye pachake ndiye mwari simba riri maari rigere maari nomvura baba vake jehovha mwari mutsvene saka kuti imi mafamba jesu kristu zviro kwazvo muchaona kubwinya kwamwari muchapinda mumasuwo matsvene okudenga mugogara muparadiso inoyega nokutenda koga nokusiya zvinhu
kubva vandidropa vachiti vapinda kubasa half an hour ndakuona ndakushedzwa kayedu tanzi yekumba kuna ndachana kungozi ndasvika kumba ndakasvika vanhu vakaungana payadi pandakabva ndareceiva the news yekuti mama natete vanga vaita accident Ndirira wakaoma vedu we. Rura, haisi nguva yekuchema. Zvinhu zvakadarika. Haunzwisisi chipo noti vabereki vako varipo. Umbobva ukazvinzwisisa. No, Rura, zvinotondirwadza. Ndinoziva kuti kufirwa ka kunorwadza usingamboiti. Haupenzi ndirira wakaoma vedu we.
Rura kana wakuchema unenge wakundirwadzisa mwana. ndinozviziva zvangu kuti zvinorwadza sei kufirwa namai vako nababa vako chichengetwa hame unoti vava vanogara navo kuti vanokubata zvakanaka here kana kuti vanokubata zvakaita sei asi rudo rwamai rudo rwakakura
Adhondo wadwe zvakuda kungoti iwe ukangoita wo serious nemabhuku ako ka ramangwana ako rinenge rikangonaka still ndi ungangozvishandira kungoita everything kuda kamwari kwakaitika ha don't worry ndomuka kwamuri ikoko mama nadhidhi muri kundionawo ah,
cha let's work on this
Kana wamboona kakajeka mfana aka. Atomushaya did you know kuti zvekuda headquarters zvinhu zvinonetsa apa tocket rakatobvira ratombo investigatewa futi. Tangira nyaya pakati sha. Ngativerenge tocket nhasi and then totanga basa mangwana.
Tomorrow. Exactly. Haa topedza nezvazvo todzokera pane issue yedu iyi. That's all. That's all. Hey but vana kutoshaikwa yaa apa pakaipa tanzwa. Amukisa zva asawandiswa. Tinotenda nenguva yatava nayo ndofunga shoko iri ranga rakanyatso kujeka chaizvo saka as usual tichavhara masession kuitira kuti

Pesipo wandionera unodongotaura zvelove ngatimbotaura zvechikoro please zvinhu zvenge zvichindibata unoziva ndichingokuona so uchingondiomesera unoda kutondiomesera zvauri kuita roini ndiri nhera ndochengetwa natete vangu my anti vane love wazvinzwa vanondichengeta nemweya wese unite zvechikoro saka deo unge wambomira nyaya dzako dzauri kutora unenge wakutondibhohwa kana wakadaro wakutondibhohwa nekuti inini zvinhu zvaunenge wada kuti nditizva ngatare zvechikoro kwaungoda zvekuirana neni ini hangu

cid from gweru central eh, tingoda kungoti mungotibetserawo panyaya yemukomana akashaikwa iri eh, four year old boy tinotenda ndofunga munomuziva iri kunetsa muno munharaunda saka ndoda kungoti mungotibetserawo semapurisa weare doing our investigations kuti tingamuwana sei saka mungatiudza kuti munozivei chii chakaitika makamboonei ha inini ndakangoona mai vachichema vachitaura kuti mwana wavo ashaiwa asi kubiwa kwemwana takangohwa kuti mwana abiwa saka mai vaimbochema vachiti mwana wavo havazi kumuona asi kufamba kwazvo hatinyatso kuzivei kuti zvakafamba sei asi mwana akashaiwa

Kwakaenda mwana uko kwa Janet uko. Dera mamboteera mamboona kana kufona munzwe kuti mwana akagara zvakanaka here nekuti umm pane hope dzandakarota hope dzandakarota hadzina kundifadza pano ndakarota Ruva achichema zvisingaiti saka hope idzo dziri kundinetsa chaizvo.
Mai, hope dzenyu nguva zhinji dzinotaura chokwadi. Handisi kuziva kuti kana mangorota chunhu Nguva yapfuurayo makamborota chunhu chikaitika. Ezvino pamataura hope dzenyu hana yangu hachisinazve kana kudzikama. Zvino zvisinei regai titsvage mari tigofonera ikoko tinzwe kuti vagere sei. Nhau because ikanani nhau yaruka ndotatotsvaga airtime nekukasika chaizvo. Tambozama tikafona tikakutoti ivo kwavari kwakamira sei. Because hope dzakaita dzina kunaka idzi. Airtime totsvaga mwanangu asi mazuva ano shiri dzakaenda nerekeni. Upenyu hauna kumira zvakanaka. Asi tinotongomanikidzira nekuti hope idzi umm nguva zhinji hadzipotsi uye hadziwiri pasi. Ehe dai matoita zvekukasikirawo mundisunungure nekuti zviri kutondishungurudzawo kana neni zvakutondirwadza nekuti ma, ma, marotero andakadziita Mwana anenge ari kutotambudzika. Chiregai kudaro mhai kana madaro matoti bhebhenura kumeso. Haa tsvagei aite munokasika zvekurevesa timbwa kuti udhiroba iko zviri utombofamba sei zviri umboitika sei ikoko pamwe tingadaro ridzidzi chokwadi mwana achitambudzika tiri tiri kuno asi kuti jena angatadze kuchengeta mwana
hatingazivi but ufanira kungofona utiwa kuti zvakamira sei ikoko

ndichitotsvaga zvangu mafufu vakanditi ano azvinosezvifamba zvakanaka kodzore manyumbi basa asi ndinova ndasvika pana mafundisi ndakutega ndibva ndakokuzivisa nyaya ndinayo i mean as we move in life you know kuti there are some stages dzekuti augone kupfa madziri zvaku kusvika nekufamba kwe kufamba kwenguva uye mwaka ichipindira zvezvi mm. lot of changes will come along each and every man's life yeah. yeah. so i've been thinking kuti i mean mwari vakandirumba zvakanaka naka vakandiratidza nzira dzakanaka dzekufamba nadzo mm. eh, ndorangarira muchiparidza mavhiki maviri adarika

You were too single, Elf. Eh, aiwa, kuona kuti inyaya yekuti basa ramwari ka eh. eh, dzimweni dzenguva ukasatozvipa nguva iwewe zvinenge ichiwanda nekuti wai isu tese tivadzidziso handiti mm. nguva zhinji tinenge tine kudzoredza vanhuzvichakuachiremera kumberi kwevanhucommunity kana ichiziva kuti this elder ah, is a family man vane pane element yekumwe kurespectiwa kunowedzera kana zvichitaura zvinhu ka vanhu vanokurumidza kuzvinzwisisa because vari kurudziwa nasamusha ndokunzi mm. elder zve ndakaona kuti kuti even mamwe madzimai mazhinji ka vanenge vatoti kusununguka uku vana vakuudza zvinovanetsa mm. muchechi so zvinokuwa ndiri dziri wani dziri kumai e eh. saka hayi zvinhu zvakanakazvo asi ndovati kuti mm, ndisati ndatora danho iroro ndakachifunga kuti ndogona kuti ndiuye naye mumbomuonawo kuti sununguka zviri sununguka you may know me eh ndakasakukudza nezvazvo uwalo saka ndaingowa busy nekuya zotigadzire mabranches edu saka ndakangorega kukudza iwo along but zvaingowa mugwara kuti ano i have to introduce myself fulani actually uh, i was thinking kuti if you can be free la

Tatiri kuda kuvhunza kanyaya kedu kemwana uyu akashaikwa anonzi Tino. Eh, hatizi kana muine information yamuinayo mungangotiudzawo Ah, mungatibetsera. ndakangonzwa zvichimbotaurwa kuti kune mwana akashaikwa anongozi tino tino saka munongoziva zvinhu zveveziyana kuti muzonyatsoti bvo tine totya semapurisa kuti anotisunga Okay. Ehe, asi kuti ah,

Aiwa kana imwe kutotibatsira ipapa papa muri kutotibatsira kuti basa redu rifambe muri kutoisa sauri chaicho. Ah, ndeve panic do ipapa apa. Oh. Eh. Inga zvawakaoma imi naimi. Ipapa pambira kutototya nekunongedzera maoko saka titaura takadai. Nekuti eh, ah, vanhu vakangofamba famba sekuti vanoti takasa. Hmm. Ah information mogona kuiwana eh. nekuti ari kunzi ari kuziva womudikiwo satinoda. Okay.
samunoona vachipa information kemwana kaduka choka kaenatikaita sei ah, kari kungozi kadiki imi mukangofamba muraini momuka kuti munoti mukakashaisa nyaya yambobuda kudai vana ah. ah, imbonetsi zvinetsi kungodai moti ngozunza apo uyo hazvitombonetsi mune matotibatsirani kuti vana vazhinji vanongochaikwa chaikwa muno totya futi kuda kumapurisa nekuti ukasvika nenyaya iyi pamapurisa wototi a ah, wo imi ndii muri kutoziva nyaya keche dzochena zvino aiwakana eh.
isisi toripo pakutokubatsirai kuti basa rifambe saka zvichinzi mapurisa ishamwari dzedu eh, tisu hama dzeduakanamisai munotichinjira
mondipura seni muchembere kudai ndorohwa ndachembera sandapenda kujerika ini eh,
tinotorisawo jeri chaiko

Sha, ndandikufunga wacha basa wauya kuno.

ko chii nemwana wako nhaiwe noreva zvemwana wangu here eh, ruroyo mwana wangu usakanganwa zvoti mwana wangu inherera and achangoshaikigwa asi masumukiro aita apa But asi kuti pane zvimwe zvinhu zvamubhowa. Ii panotoda minamato mundibatsirewo vasikana. Ah imbogara pasi naye umbotaura naye Rue. Aiwa mundibatsire. Chokwadi anogona aine zvimwe zvinhu zvaari kufunga mupfungwa dzake iwe usingazvizivi. Mubetsere mwana chokwadi. Ichocho. Eh gara naye pasi. Ndichagara naye vasikana. Zvenherera veduwe zvinhu zvinonetsa. Ah chokwadi vana vanonetsa.

Ndo machechi atinoziva ane vafundisi vanopfeka masutu vakagigwa mazivana hazvina kuti marasta ndine chida pastor ndi pastor ndoda kuti unovaona mai vako chaiko ndakanyatsonamatirwa kuti unovaona mai vako ndokwandoda mapastor enyu ayaka ayaka ayaka mm. ah, ah.

haa basa wakaminyamwawo
there is this case yatiri kuinvestigata that one yokushaikwa kwemwana ya haa pakaipa anyway kuri sei kuchechi
aihead kuti yo pastor vari kuita minana
maybe ndikawana time ndichatombosviki

21 years in prison ah, koyorizvitoda eh, kubvunza zverepi unoona zvinongoitikaavanhu ukatoshanda nevanhu kaisa machechi panoona kuti mfana wekuchechi kwedu akanga aita digiri

apa inherera kukana murume ye akamupa chirwere ita sei saka toita sei ruva apa atondienda kumapurisa toita sei saka

kana kuti toona kuti titange tasvika kuna tete wacho toenda kumapurisa tinoona kuti nyaya inogadziriswa sei handiti eh, chiregera kunyamba uchichema izvozvo ndozvinzwa tisingatombomiri kuita izvozvo totofatwa toti totozvigadzirisa regera ndione kuti ndigadzire poto dzangu ndisiye ndabika ndisiye zvinhu zvine zvanaka pana machisa ndibike kune noko o oh. regera tinoona kuti ndiyaitemangu ndadaiwo panozotaura nguva asati asvika kuma

parizvino hatisi kutomboziva kuti mwana ari paposition ipi zvekutoti zvinhu zvakatomuomera mwana panguva ino ine paari izvozvi nekuda kwenyaya iri kuitikaaiko mwana wesati yangu aiwa tete musacheme nyaya titoona titoifambisa sei saka tobata nemimi neni kuti tione zvekuita pamusoro pemwana

Right mama. Mwana uyu shamwari inyaya iri kutogwa neshamwari yemwana wenyu iyi. Maitora sei pamazvito?
Handikutozama kufunga kuti mwana uyu wakaenda kupi. Manga maane nguva yakadii mabva nomwana kuvabereki vake kwavakasheka? Ndanga ndane two months ndichigara naye. Ko uyu shamwari yenyu Rumei mune nguva yakadii muri mese? Haa tava nemakore matatu. Vaa nenguva yakadii vachionana nomwana uyu? Vava kutanga kuzivana pandakauya naye ipa pamwedzi miviri iyoyi. Pamwedzi miviri apa?
Ehe. Mukamboona here ukama hwavo kuti hunofambidzana sei? Haa ukama ndasati ndahuona ende hwaa husipo. Saka makangobva mangoona zvakakodzera imimi kuti musiye mwana muchienda henyu kubhizinesi renyu? Mwana ndakamusiya ari ega pano pamba mudumbu. Iye mwana wacho ari kupi?
Mwana wacho ndiye atoita kuti ndisvike kwa kumudzidzisi wake because paabva achienda kuchikoro haana kuzodzoka saka ndakazoti regai ndobvunza mudzidzisi ko nhasi madzidzisi vana kusvika manheru zvafamba sei. Ko iwe zvauri kutaura izvi kuchokwadi here? Hongu. Akandiudza kuti akarepiwa nechikomba chatete vake chinonzi Peter. Right.
Ko ava ndiani vapinda panyaya? Ava nditicha vangu. Ini ndiri mudzidzisi wavo zvechokwadi mwana wenyu auya achichema achitoti shamwari yake yakarepwa nechikomba chatete vacho saka ini ndaona zvakakodzera kuti tinofanira kuti tiendese nyaya mberi titore matanho iende mberi nokuti tete vangu vatouyawo vachitomutsvakawo kumba kwangu kuti ko sei ndisina kumuona auya kubva kuchikoro sezvo nguva dzanga dzadarika saka taona zviine kodzero kuti tiuye kwamuri tete chikomba chenyu chiripi kupareni kwavo kwaanogara uko simuka tende Simukai, simukai, simukai. Satipedzera nguva iyi. Saka iwewe munhu wacho ukamuona unomuziva here? Ehe. Akamira sei chimiro chake? Var- Murefu so ane ropa.

varipo vanokushora vakawanda uva aiwa wotoshinga eh, kubatwa hiv hazviri kuti ndokunokuupenyu hwako handiti unofanira kushinga enda tichamira newe pane zvese zvinenge zvichinetsa hapana zvinongonetsa ushinge neupenyu hwako handiti
chave chiini muupenyu apa ndaichevikozi ndaichevikozi apa ndiri nherera pamusoro pazvo

mutown two days kushaikwa churudzi imombe here inoshaikwa yotakasa kudzana nemwana imbudzi tora mwana wabhuti vangu ndoita basa kuti ndikasiyanisa mwana wabhuti vangu wandakatora ndichitoda kumuchengetawo zvangu auya